tinoda kumboshumira kumbotaura nyaya yechinhu chinonzi rudo rudo ruri pakasiyana siyana uye ruri pakawanda but chese chinoinclude chinonzi rudo haukwanise kuzvida usina umwe waunoda ndonyaya yerudo Rudo rwakanyorwa kakawandisa mushoko raMwari kasingakwane kuverengeka. Asi nhasi tiri kuda kungoti timbovhura nokumbotarira eh, pana Johani wokutanga eh, chapter ya4 timbotarira nyaya yerudo rwaitaurwa ipapo. unoziva zvinhu zvekungoudzwa zvekungonzi udzwa pachena kungonzi kana wangoziva chete kungoti jesu mwanakomana wamwari uye wakatopupura kuti mwanakomana wamwari watova nerudo zvinhu izvi zvinorema ende zvinotadza kunzwisisika vanhu vazhinji tinozviziva kuti jesu mwana mukomana wamwari asi kumuda nokumupa ruremekedzo runoratidza kuti mwanakomana wamwari ndirwo rwatisingagone kuzosadzisa unozviziva here kuti munhu akawira mudambudziko ane waanotanga kuconsulta ende waanotanga kuconsulta ndiye waanovimba kuti anomubatsira uye anomuburitsa munyatwa kana mudambudziko raawira kana tichitaura nyaya ye yeah, tichitaura pamusoro pevhesi ratataura kuti uri kutestifaya kuti jesu mwanakomana wamwari Ko iwewe waunotanga kuconsulter mulife yako ndiani? Iyezve waunotanga kuconsulter ndiye waunopa respect uye ndiwo waunovimba kuti anokubatsira. Kashoma katinoona munhu akawira mudambudziko anotanga kuconsulter Jesu. Asi munguva ino mudikanwi ndauya kuzokutaurira kuti Kana uchiti Jesu mwanakomana waMwari, uchiti Jesu Kristu mwanakomana waMwari, tanga iye kumuconsulta akaka mulife yako uone kuti problem yauri kuchema haisanduke here, uone kuti zvese zvauri kufunga kuti zviri kukuremera hazviturike here. Rimwe vhesi rinondinakidza nokuti rinotaura kuti mudanei achiri pedyo. Pane nguva yekuti kana wazoenda kumawere nedambudziko rako, kunyangwe wakazoda kudana wava ikoko, zvinogona kukunetsa kuti ukwanise kudavirwa. Regedza kuvimba nen'anga, vimba naJesu. Tanga kuudza Jesu zviri kukunetsa. Tanga kuudza Jesu situation yako. Tanga kuudza Jesu zviri mumarriage yako. Tanga kuudza Jesu zviri mufinancial problem yako. Tanga kuudza Jesu zviri mulife yako iwe. same vhesi rimwe chete iroro kwaitanga wada hama yako vangani vedu vari mukati matiri kurarama umu anoziva kuti munin'ina wake akamukoshera anoziva kuti hanzvadzi yake yakamukoshera tiri kuvada vabereki vedu tiri kuvada hama dzatiri kuda ndivanani kana tichitaura nyaya yehama tiri kutanga muvanhu vawakaberekwa navo marelatives ari pedyo pedyo newe ndo panotangira kuti hama hongu isisuwo zvedu vana arthur mulife yako tinohama yako asi tine patinosvika nepatinogumira asi kune marelatives ako chaiwo vekuberekwa navo unovada here kana uchivada wakaguma kuvaona rini waguma kuona mubereki wako rini waguma kuona hanzvadzi yako rini waguma kumupawo kana koo zvayo yekuti hallo rini mukristu Tisangove vaKristu vekunamata chete zvisina mabasa mukati. Nokuti rimwe vhesi rinoburitsa pachena richitaura kuti chitendero chisina mabasa chakafa. Ungatende sei iwe usina mabasa? Sazviri kurehwa kumuKristu kuti kutenda kwako ngakuenderane namabasa aunobata. Kutenda kwako ngakuenderane namabasa aunobata. Nyaya yemabasa ino inorwadza. nokuti tikanotarira kuti pane rimwe vhesi rakazonotsanangurwa richitaurwa nakristu jesu kristu for a good samaritan we, are, we have faith in christ but we don't have love in christ you, you hear what i am trying to say we have faith in christ but we don't have love in christ chokwadi chokwadi munhu anopondwa pazhira Paroad panzira iwe uri kuuya uri muprista waMwari uri muzodzwa waMwari ane zodzo rinotyisa uri kumhanyira kunoisa sondo kutadza kubatsira arere panzira Kutadza kubatsira ari panzira, ari panhoo yorufu, wokuti ndoo mukana wako chaiwo wokuti kana waizowana uyo arere panhoo yerufu asina kugamuchira Jesu, asati watofa waimugamuchidza Jesu zvichibva mumabasa. vamusondinzwisisa kana waizowana uyo arere panzira asina kugamuchira jesu waitozovawo mukana wako wokuti munhu iyeye agamuchire jesu ave nerugare afe murugare asi unodarika woenda kumanyira kunoita svondo uchisiya hwaye ichiparara parodhi vangani vedu vanovenga vanhu vanodhakwa vanovenga mhombwe kusatoda kutotaura nayo Pamwe pacho ndiwe unotori nekiyi yokukinura upenyu hwake kuti abve mukati meupombwe, abve mukati mekufa, abve panhoo yeupombwe, abve panhoo yokudhakwa, abve panhoo yakamubata, asi unomusiya kuenda. Amai angu eh, vhangeri inoda rudo tingofambawo zvedu netopiki yerudo hachisi chinhu chekuti tingakwanise kunzvenga kunyange tikashumira sei Asi rudo ndorwati runobatanidza shumiro yedu yese kunyange nemashoko andinoparidza kunyange nemashoko amunoparidza vafundisi kunyange nemashoko amunotaura imi vaprofita kunyange mashoko amunoimba imi vaimbi veshoko ramwari anobatanidzwa nechinonzi rudo kana mave musina rudo zveko munoparidzireiko shoko racho kana musingade kuita rudo munoitirei zvese izvozvo